Юл чатында ялгыз гына үсеп утыра бер карт имән, тирә-ягы яшел чирәм ботаклары җиргә тигән. Бу безнең мәшһүр герой шагыйребез Муса Җәлилнең шигыреннән, имән турындагы шигыреннән аңлагансыздыр инде. Менә мин имән яфраклар тотып торам, менә монда хәтта әле аның бөреләнеп килә имән читләвекләре дә дип әйтик инде берләнеп килгән вакытларында имән инде ул дөнья агачы дип дөньяви агач дип саналына бөтен халыкта да бу э, кем кайда имән үсә ул инде иң беренче э, зур төзелеш агачларыннан санала ул нык агач дибез инде без инде кешеләргә сәламәтлек теләгәндә дә имән кебек нык бул каты бул дибез гадәттә шул теге э, тиз генә череми суда булса да сулы җирдә булса да Ул тиз генә чери торган агачлардан түгел. Шуңа күрә менә безнең татарда инде бигрәк тә мин мин үскәндә дә әле баганаларны, капка баганаларын имәннән куя торган идек. Э, куялар иде. Хәзер дә элек куя торганнар. Хәзер генә инде ул тимер торбалар китте. Ләкин менә шул чыдам агачларның берсе шушы имән. Тарихыбыздан караганда да э, э, гарәп сәяхәтчесе безнең изге Болгарыбызга килгән вакытта Ул анда үзенең күргәннәрен, кичерешләрен язганда, иң беренче аның күзенә чалынган күренешләрнең берсе ул безнең капкаларыбызга игътибар иткән, капка баганаларына игътибар иткән һәм коймаларга игътибар иткән. Әлбәттә, ул тупсалар шушындый җирләрдә иң төп кулланышта имән агачы булган. Ул аларны имәннән дип яза Әл-Гарнати. Без инде татарлар э, гадәттә Имән сүзе кергән авылларны да бик еш беләбез. Мин үзем мәсәлән э, Олы Имән дигән авылда үстем, Актаныш районының. Шулай ук Иске Имән авыллары бар, Сарман районында да бу Имән белән бәйле авыллар бар. Бу юкка гына түгел инде. Шуңа күрә менә э, Имән булган җирләрдә инде ул чагыштырырга да мөмкинлек туган. Балалар туганда, мәсәлән, инде балалар тугач, Әйтә торган булалар инде, исем кушканнар да до вакытларда бала тугач та имән кебек нык булсын, имән кебек теге сәламәт булсын. Теге имән бит инде без аны гадәттә әйтәбез. 100 яшәр агач дип без аны теге 100 яшәр генә түгел инде гасырлык агачлар дип әйтергә мөмкин. Һәм ул киң ябалдашлы агач. Аның инде менә шушы теге бала кушу исеменнән үк килгәнгә күрә әйтергә мөмкин шәҗәрәгә бәйләп тә Чөнки безнең шәҗәрә агачын ясаганда менә шушы имәнне күзәллап ясыйлар гадәттә. Имәннең тамыры да нык, тамырлары эшләре дә һәм инде аның киң ябалаш булуы менә теге нәселнең таралып, тармакланып үсүенә бер э, ишарә рәвешендә була. Шуңа күрә имән белән инде маллар да яратып ашый дип әйтә алабыз. Без 70 нче еллар урталарында Безгә инде менә мәктәп укучыларыбыз ул чагында без инде капчык-капчык имән чикләвекләре ташыдык. Менә шундый инде ул малларга бергә чанда күрәсең теге калорияләр, витаминнар бик көчле булгандыр инде. Хәзер мин шулай дип уйлыйм. Ул чынлап та шулай булырга тиеш тә инде анда. Менә имәннең яфракларын карагач әле, аның теге файдалы якларыннан да беренчесе аның менә Без бит инде гадәттә мунчада чабынганда каен себеркесен киң кулланадыр идек үскән вакытта. Хәзер Имән себеркесе бик киң кулланышта. Бик менә халык шуны инде яратып, аның ниләрен себеркеләрен җыя мунча өчен. Шул ук вакытта менә э, э, аның яшьрәк яфраклары имәннең карлыган, э, кыяр тозлаганда кулланалар менә карлыган яфраклары белән имән яфракларының яшь яфракларын куеп җибәрәләр. Ул күрәсен теге кетердәп торсын өчен дип аңлыйм инде мин аның кыярның тәмле булсын, бер үзенә күрә үзгә бер тәм кертсен өчен дип әйтәм. Менә шушындый Файдалы үзенчәлекләре дә бар имәннең. Әле тормыш көнкүреш дигәннән менә әле күптән түгел генә шул бер 30-40 еллар дип әйтик инде безнең өчен күптән түгел генә инде иң киң кулланышта булды менә шушы имән белән э, имән агачыннан ясалган әйберләр. Беренчедән шул ат чаналарын табалар э, табана дисә дип әйтик инде чана табаны э, аста дип әйтик инде шул Әле балалы чагаларныкы да шундый уктан эшлиләр, нык чыдамлы булганга күрә имәннеке. Аннан соң чалгыны хәтерлибез инде, чалгының арасына төшмәсен өчен чиләр тыгабыз, үз чиләрдә имәннән була торган иде менә шуңа күрә. Аннан соң печән чапканда инде һәммәбезнең дә инде шул теге бик э, киң кырлы тырмалар йөртә торган идек, ул аларның тешләре дә бөтенесе дә менә шушы чыдам имәннән ясалган буладыр инде менә шуңа күрә алар теге сынмасын өчен гадәттә бит иң нык тартыла торган тырмалар иң көчле тырмалар һәм менә шулар бөтенесе дә имән ботакларыннан эшләнгән әйберләр безнең күренекле зур шәхесебез галим гали рәхимнең бер язмасында шушы имәннән яңа ут алу йоласы турында сурәтләнә анда инде мондыйрак күз аллара кирәктер. Э, бөтен утларны авылдагы, әйти Казан арты артындагы авылларның берсендә бөтен авылдагы утларны сүндереп бетерәләр дә, менә шушындый бер теге э, нык таза э, имәннән ши белән менә шуннан ут чыгарган әлеге борын борынгы бабайлар андый рәсемнәребез тарих китапларында күргәнебез бар ничек ут чыгару өлеше ясаган шулай итеп башка ешкый шулай итеп ут чыгара торган булганнар һәм аңа имән Ботаклар өстәп, аны тагын да күмерләндереп күбәйткәннәр ул утны. Һәм шушы утны инде бөтен авылга таратканнар. Бу инде кешеләрнең бер чистарынуы, авыл халкының бер чистарынуы дип кабул итәргә кирәк. Менә бу учак э, яңа учакны кабызып шушы эшләве. Ә инде шушындый ук э, йоланы инде алар э, менә хайваннарга кагылышлы, мал-туарга кагылышлы әйтеп эшләгәннәр. Авылның бер тирәсендәге бер ерымны алганнар да, әйтик, шул ерымга шулай ботаклар салып, шунда шул утны күчереп, үрчетеп, утны кабызып жаңадан тергезеп җибәреп инде шушыннан күмерләндергәч шушының аша мал туарларны чыгарганнар көтүгә шушы көтүгә кит мал туарларын чыгару инде бу нәрсә дигән малларның чистарынуы һәм үләттән үләт чиреннән менә шундый теге зәхмәт чирләреннән малның мал зәхмәте чирләреннән арындыру дип саналган үз халык шундый ышаныч белән яшәгән шундый бер арындыру йоласы булган йола дигәннән аның тагы менә шундый йолалар да бар безнең республикабызда районнарының әйтик чүпрәле районнары тирәсендә чүпрәле районында менә шундый йоланы кулланалар әйтик бер шундый йола унбишенче майларда анда каталау каталау дигән йола бар ул инде халык менә шул вакытта имәнлеккә килеп Имәннәр үскән җиргә килеп, шунда инде агачларны кочаклап, анда үзләренә сәламәтлекләр теләү, шул ук вакытта шушы агачлар, имәнлекләр астында җирдә дип әйтик инде, мәтәлчекләр ату үзенчә теге тәнгә сихәт алырга тырышу, сафландыру, тәнне теге яхшырту максатыннан дип әйтик инде шушындый эшләрне эшләгәннәр инде ничектер менә ничек төрлечә эшләгәннәрдер инде яфракларын астында иснәп тә караганнардыр инде анда менә шушындый йола яши бу инде кешенең организмын яшәртү үзен яшәртү максатыннан дип аңларга кирәк элекке безнең авылның өлкән кешеләре дә аксакалларыбыз да һәм бүгенге әле менә безнең чор Кешеләре дә әле хәтерли, бүгенге яшьләр инде бик үк чамалап та бетерми торган. Ләкин безнең бик күп әйберләр имәннән эшләнгән иде. Коелар бар иде авылда, мәсәлән, кое буралары имәннән эшләнәдер иде. Аннан соң коеның чиләкләре учанда тимер чиләкләр булмаган вакытта агачтан эшләнгән имән чиләкләр буладыр иде, шул ала торган. Аны киноларда күрергә була мөмкин. Аннан соң инде шул ук менә кыяр тозлаулар, кәбестә тозлаулар бик модада иде элек. Зур мичкәләргә ул мичкәләр әлбәттә имәннән эшләнгән иде. Ул мичкәләрне бүтән эшләнгән. Шул наклаптан ине теге су үткәрми торган итләр белән күрәсең инде файдалырак та булгандыр. Нык булуы белән дә менә болар да җола. Аннан соң Әйе, мушан иргәләре, мушага бәйле инде бөтен нәрсә су белән чөнки суга э, булган җирдә гадәттә яшәргә мөмкин әйберләр, башка төрле агачлар, ә ныклык ягыннан имән инде башка агачларга биргесез агач. Шуңа күрә ул киң кулланышта менә шундый кайда дым, кайда су, андый җирләрдә бигрәк тә имәнне кулланырга тырышканнар бигрәк тә. Мөмкинлек булганда. Авыл җире булгач бит инде анда зират, ә зиратның аның күпме җирдә кайда ничек, ләкин барыбер бөтен җирдә бер уртак э, кулланыш булган, ул инде ләхет такталарын имәннән әзерләгәннәр. Ул вакытта, менә ул заманнарда имәннән әзерләү э, ул инде чыдамлырак та булган, менә шул үзенә күрә бер йоласы да шундый булган. Ә инде имнәүләргә килсәк, э, чынлап та менә бу безнең халык аны зур ышаныч белән анда э, әйтик инде 77 тамырын иске алып, 77 яфракларын кертеп, 77 ботагын дип менә шунда төрле махсус э, сүзләрен табып, менә шундый үзенә зур ышаныч белән теге дәвалаган башкаларны, баласын, аныгын дип әйтик инде, кешеләрне менә шундый бер ысул булган шулай ышану, инану имле уңаена менә шундый. Шул исәптән яңа туган баланы беренче кыендырган вакытта мунчада кендек әбиләре шушындый итеп шулай итеп әйтә торган булганнар. Имән кебек нык бул, имән кебек менә тамырлы, тамырлы нәселле бул, имән кебек теге гайрәтле бул, киң бул, менә шундый Дип, шундый нинди изге теләкләр теләй алганнар, шундый теләкләр теләгәннәр кендек әбиләре. Имән турында әйткәндә инде гадәттә э, гайрәтле, көчле ирләр белән чагыштырганнар имәнне. Ул менә безнең фольклорда да ул, теге шигырьләрдә дә, табышмаклар белән караганда да шушы э, имән Ир, ир белән чагыштырылган, ир рәвешендә. Шуңа без аны шулай дип аңларга кирәк тә. Ә инде декоратив сәнгатебезгә килсә, шулай ук имәннең киң кулланышта булган, менә монда әйткәнемчә, менә бөрләнеп килә имән читләвеге, менә шушы имән читләвегенә әверелешкәч, аның инде төрле формада булалар алар, теге зурысы, кечесе һәм төрле матурлары була. Менә аларны да Инде безнең хатын-кызларыбызның бизәнү әйберләре итеп аларны кулланганнар. Аны алка урынына да, аннан соң чигә буена төшерә торган җирләрдә дә шушы теге имән читләвекләренең чиктер матур иттереп ясаганнар э, бизәнү әйберләре. Ул элек күрәсең инде теге бик әр ул вакытта булмаганлыктандыр да инде бу хәзерге шикелле бөтен әйберләрдә. Чөнки табигатьтә нинди әйберләр бар, нык әйберләр, чыдам әйберләр, менә шушы табигатьтән алырга тырышканнар безнең борынгы бабаларыбыз үзенең бизәнү әйберләрен һәм, әлбәттә, имәннән дә. Моның үрнәген без Болгарның зәркәнчелегендә дә күрә алабыз менә буның үрнәкләрен. Мин үзем Кукмара кияве, Кукмара дигәндә без иң беренче чиратта киез итекне күз алдына китерәбез, данлыклы киез итек белән данлыклы Кукмара. Ә киез итекне инде гадәттә нәрсәләр белән ясыйлар? Аларның инде үзенең калыплары була киез итек, киез итекләрен ясаган вакытта. Шушы калыплар да бөтенесе аңа нинди кагылышлы агач җайланмалар бар, алар барысы да имән агачы белән ясалган була. Менә шушы имәнне кулланалар бөтенесен дә, чөнки ул озакка чыдый, э, җылларга, гасырларга чыдый торган. Әгәр музейларда да без аның үрнәкләрен күрә алабыз. Имән белән инде сыналмышларыбыз да безнең бәйле сыналмышлар да бар. Мәсәлән, имән чикләвекләр әйтик, аның имәннең чикләвекләре бик күп булса, ул елны кыш салкын килә дигән ышаныч э, та бар. Әгәр дә шул вакытта имәндә шундый чикләвекләр күп икән, ул елны уңыш та мул булыр, була дигән ышанулар бар. Имәнне инде без менә бөтен нәрсәгә дә чыдам дип әйтә алабыз, ләкин менә 79 нчы елның кышы э, безнең исебездә бик нык калды ул, минем моны мәктәпне бетерә торган ел иде. Ул елны бик каты суык булды, хәтта менә шушы имәннәрне дә, урманнарда имәннәрне дә салкын сукты дип әйтик инде. Бик күп агачлар шул вакытта корып алдылар. Менә без әле ныклы имәннәрне дә бәреп җыга торган суыклар бар икән. Андый суыклар Беркайчан да булмасын, агачларыбыз чын сау булсын һәм имәннәребез дә нык булсын. Үзебез дә имәннәр кебек нык булырга язсын.